gimono dunyore ji joma joma yanyore yanyore joma kwero kwere joma yie yie ji osea mm, giringo oriembgi ok ochudi mm. pesa onge ager omra ng'eny omra wuo owachi to koro mm. jomoro ok ochulgo ema achiel kuomgi an ka joma noriembigo Ema achiel kuomgi an ka joma noringo go, joma nong'anyo, joma nodhi ka polis, joma nomaki mara ne ng'eny omera. Weche wachre.
Owe weche wachre omera.
To koro ber kik ang'aya ka to gi- ji penjo wacho ni ato dak penjonwa go, dak penjonwa go gicha. Mm? Eh, koro eh, en kinde maber korna jopiny ni generally what happened To ang'o ma ok otimre? Jopiny, mm. nasekondu ni an kine atim gimoro to atime kasejipanga maber mm. and uh, ang'e gima timo an mokwongo ok amadh kata kong'o mibiro wacho ni nawuoyo kamer mm. ok inyalo romo koda ok amadh kata njaga mibiro wacho ni awol maybe no madho njaga an ok amadh kata nyasore Number two, I mean number three, ok ajakuo. Nitie jo mosetiyo koda e band ka mong'eyo. An kata ndururi mari ok anyal dhigo. Ok bi konya. To kokonya sani to ok bi konyo nyithinda ka. Nikech nawinjo. Eh. Taneno. Eh. Ka nitiere ng'ato ne riambo gi nyinga seriously. Eh. Banano kambas ni to kawat ni kata. Okweri iga mariambo gi nyinga wol awol ok mbasni to Ok awatni to Kambasni. kambasni. Thume moriwowa. Eh, Nawinjo kwach nyaka ni nitie ng'ama nokela Nairobi. Chung' bi ane ka iwache fare mane iorona gi message no tang' ne ji mondo one. Uru walo koda, ok anyathi. iwinjo maler kabisa mano ende iluongo ni awol eh, tawu aw- awol ma to nyaka wapenje penja we dingine ne noriembi kosa ne ne wuok kende mano an wa- ng'ama noriemba e band onge ng'ama noriemba e band onge naweyo kenda nakono nachako go ngeng'o and ajawa kama goyo ajawa mana kokoth jarapogi chon years moko back kacha kanye kama namule ajawa talware drum koro tok ma kata platform abire ibo mako mic kata platform abire and that's the big plan. Apeji ni ha apeji ni ha bwana, idwa mako mic. Nitie joma ong'eyo ma bro neno gini, nitie joma ong'eya maber. Mong'e maber ni duondi sawa. Nitie joma ong'eya maber. So, awol bire ber. To mineno ni nitie joma ong'eyo maber eh. and uh, gimoro amora en kiseng'eyo kiseng'e line miringe mm. tidhi mana step by step step by step ok imbwakni kibedo ni imbwakni ibro dhi kitimo gik moko mok odhi kare awol nyasachielo matumi no Tumi no, ne. Ah, ah, ah, no, awuol kanyo to dwani iwacha ni maber omera. Mm, I- i- abire mike kanyo ero Ne, abiro with style wan wasebudhe wang laka ne awuol osebudho angla embe koro dwa wer. Mane wach bwana, nke- tim gi mihero. Awuol bi. nyaka were Aw- aw- Awuol omera. nyaka were In ne in miwinja kanyo no endo land gino. land gino ni awol to koro bire mic awol awol koro ofa awol koro to ze ofa ni en to koro bire wer nikech en bende onge gimo gimo kozo duol en go mm. drum onge goyo uh, instruments gi osego chiegni te koro wer ne ma koro dong nodwa yangore kaka jawer

Nash. Today we wanna talk to a certain guy here that is also having a cry. Oh, he, he has been humiliated, he has been done for several things. We have him here, the super drummist, uh, Woltinga. Awoltinga Nianglo, the Woltinga. Awoltinga is here and we wanna hear from him. Nyakora mogi ngamo sebedo kanyo no eno eh, mae ni lungo ni MC Marinas da Kongo de ne gichaki kore kumnyareyo. Kawuono ni endi eh, wane celebrity gossip wadwa kuodho joge wa moko matin emomiyo kawuono wakelo awuol tinga mosebedo gi ywagruok moko matin wawacho ni we wamanya ne awuol tinga wawinja ne tawuol to wacho nang'o ing'a maneno wa kanyo no endo mana kaka ineno no endo kamera e kamera b kamera c wago diero kamano ahinya wamedo koni ni ati gimitim kapok i subscribe subscribe to this youtube channel so that we grow together We wanna hear from Awol Tinga, Awol Nianglok. Daga wuod omera. Kik iwuogi kaka inenono endo. Keep tuned. Wawinjore ni Awol notimne ang'o? Ang'o ma notimore? Ma kasto timore, ma kasto gimoko kotimore to moko biro timore. Wabed kanyono endo, wawinjore kuom Awol Tinga, the super dramist. Hey! Woo! Awol Tinga. Baba na. Machiegni wamayi kumoro wabede bwana. Eh. Wan wamayi kumoro wabede. Ndalo mang'eny baya.
Eh.
Osegwaro. Eh. Ikodi ina ina tie maber babu. Antie baba.
Eh. Eh.
All right. Ambe antie maber. Uh -huh. Mm. Kawuono adwa ni iwuoye gi jopiny matin ose ose ose gwaro. Mm. En kinde modhawo nyaka ne wawinj kigo nduru matek kabisa. mm. Eh. Eh, chal nade mokwongo ing'e ni jog winje winja ni awuol. mm. jogi kia ni awolni nyinge ng'a yeah.
mm. oh, an iluonga ni Walter Douglas Undiek mm. yeah, mago my official names mm. ma jo sirikal ong'eyago mm. uh, nyinga mar stage mm. iluongo na Awol Tinga Wuod Awendo. Mm. Moro bende ni kanyo ni Niang' Loth. Mm. Koro kiwinjo ni Awol Tinga mano mm. mara, kiwinjo eh. ni Awol Niang' Loth. Mano be mari.
Mara. Eh.
Ta Wuod Mary be. Mm. Then aja Awendo. Koro adak Nairobi. Awol Awol Tinga Wuod Awendo. Baba. Awol Niang' Loth. Yeah. Ar, uh, Wuod Mary. Yeah, yeah, yeah. The super dramist.
kabisa. Okay. Ma nyakoro mogi mana kaka iwinjo no endo ma wasechako chenro mar the celebrity gossip. Wan ka endi wawache kaka en ok wakuodh ng'ato ok wawach marach but wawacho gik ma waneno ka samoro richo moningo bed ni iloko. To gima becho bwapuoyo nikech ok gimoro amora rach. Nitiere gik mabecho to nitiere gik marach yeah. kawuono ni endi wayapanise ka nineno e mbui kacha ne wan gi ywak moro matin kuma Uh, nitiere group moro monotiyogo kod jarapogi monoywak ahinya ni nok ochulgi e, ka, e, achiel kuomgi ma wan go kaendi miluongo ni Awol Tinga Wuod Awendo ema wan go kaendi ma iluongo ni Super Dramist. En ng'ama go bul ahinya, osegocho ne ji mang'eny kore kochako. Uh, en mani samoro in ema ikiaye lakini ong'ama ong'ere. Uh, wan kode kaendi nikech wan ka gimoro rach to wadwa ni wawache to rumo. Ok ni wayware gi ng'ato, ok ni nitiere kaka ok wawinjre gi ng'ato kata gimoro. No, wadwaro mana ni walos weche mondo obed maber. Awuol Tinga. Bye bye.
Oh, ka dang' imiwa stochi matin ere kaka nibedo dramist ma koro sani ti ng'ama ong'ere e bul ka endi ma kata ka ng'ato chiewi e nindo to kapa ni nyalo chandi mm?
and uh, mm, ing'e ni gimoro kidwaro ni tim mm. to en gima nyaka i concentrate maber mm. and uh, marani ok en gima ne dwaro ochalo en eh, ochalo ni en gima ne talent gima ne onyuolago Mm. nikech eh, osemona timo tije mang'eny Yeah.
an ka nachake nachake cho 2013 Mm. nadhire mdogo mdogo chon e ndalo cha ne ng'ama ne nyalo puonji thum onge Mm. kendo nichu- nichudo kidhi nidwa nopuonji Ichudo. Mm. Koro an na- nadhi kiujanja bedo ng'ama riek nikech ing'ena wendo korwa kacha wan e taya already
Ma- un bajanja moro wan gi ujanja moro Eh, ehe. eh, kama najoine Mm, nadhi to ne ok gi ne ok gitamboa ni an ng'a mm. and uh, nadhi kikuono kanyachiomora gi jatelo mm. omiyo kata joma ne tugo kanyo nitie joma ne keya to but nitie joma bende nong'eya mm. e, ka noting'o nyako koth jarapogi mm. ya e banda achielno mm. ya koro ka nabiro nabiro abira kaka ng'at moro moriere to adonjo kanyo to nitie osiepa moro mana mako go osiep mm. nikech nang'iyo ne gik ma jothum tiyogo gi mm. gik ma bet eh. omanyo go wiye eh, omanyo go wiye koro eh. yudo ne ka ng'eyo ne mm. yudo ka an gi thuolo malach mar bedo kodgi machiegni koro ne miyo anyalo ng'eyo gimoro e thum inyalo duongo matin inyalo timo achiel ariyo adek eh koro an achako gi moro cha nging Oh, nging nging nging nging nging no nging eh koro ka nachako kode mm, nachako kode ka ji chako ng'e- nitie ng'ama ne chako iluongo ni chali mang'ang'a Mm. nitie joma ong'eye ma- ma e band mar ng'ama ichako gono ng'ani iluongo ni
eh, iluonge ni Iluonge ni kulundeng. Kulundeng. Eh, iluonge ni kulundeng. Oh. Eh. Mhm. Kulundeng ne kech ne ok dwa walo. Mm. Mondo mi donje stage kanyo. Eh. En ikia no nya timo ni kata nya koni ango mm. koro na na luore then na biro kinjaro mm. then ka chali gi no chako chali ko chako to luonga tambe abedo kode ka a chal wude wendo mm -mm. mm. tinga to ne chali manganga o oh, chali manganga eh no mm. wudra nen kocha mm. Koro chali kosetieko patne to an bende alal nikech gima nya timo ka onge idhi yudo ka- iyudo ka jatelo cha osebiro. Mm. Ma ne en cool dia wendo. Ka ng'ato ni chali odienya. Mm. Chali odienya.
Eh, Mm.
wateme wateme wateme kanyo ero. Seche miteme ni nyako koth be nika. Okoth ne biro ka ne en gi timne, Mm. ne en gi ng'ato ni Omondi wuod Awendo, Mhm. to ne ng'ato ni bende ni Dave. ja drum Mm. e dirego Dave ne weko asana e drum Yeah. Dave ne ok nyal miyi Mondo ionji.
mondo ionji Eh. ne ok onyal miyi Eh, jape- Japeto Mula ne kar sound no ka en sawa. Kar sound ko- odiyore kabisa. Osa. Mhm. naduogo afwenyo ni kare gimoro kiseyudo Mm. ok ok yot mondo mi mi ng'ato koro nafwenyo gicha kuom Dave nikech yudo ko nong'e goye Mm. no feel maybe ni komiya Mm. kata kong'isa kaka itime maybe anyalo biro overtake Yeah, yeah. tinde Mm. kaduga ang'eyo gino maber Achien, yes. Eh.
Mm. Eh.
Oyot. koro an mane safari na Mm. and abedo kamana abedo kamana asemule asemule Mm. koro hango nagoyo drum nachako gi ongeng'ono Mhm. Kasto tok mano jogi nowuok ne dhi e safari moro. Yeah. Timo timo Bama Kulundeng. Mm. To gidhi ne gidhi Kisii. Ka gidhi Kisii to dong ka kwa hang. Mm. Onge kaka koro utem. Eh, ne wan nyaka gi jama moro bende ne ne chulo ne chwala chwala kambe na na chwalora ni mm embe chingora do kode club kanyo kanyo kanosedhi gotieno eh Koro ambe ka dhian apane gino muoch kaka mm. pile sa apar gachiel adonjo mm. onge ng'ato apo kadonjo gi gate mamalo mm. en odonjo gi piny koro ne wachalo rourni eba ng'ato bende ne bi awendo kanyo ni Omondi Power Omondi Power kodonjo to Kadhi ire tanyise ni an ajabul. Ang'e An aja go bul- drum, mm. Eh, abunde moko mag traditional. Oh, Eh, Anyise ni bana an ajabul, ago bul marach. mm. Ong'iso ni adier, Koni an ajabul.
ajabul to oyudo kapok a- pok awayi goye. Eh. To kakawe Mm. to ne an gi simbe mamwa moro nakwalega ka okete wi mesa kanyo takawe kasekawe tadhi kode nyaka wendo kama ne joka ne goche tarekod Paka Dev ne go drum. Bane oli thota gi kaeri. Mm. mm. Magie ne ok ayudi to ok adhi dala. Anana kaeri, anana ka, anana ka. man ng'ama omako lweta ne awulan mapuonjo mm. ka nitie ng'ama opuonja dram masane goyo ni tuwogi wuogane ka
onge ng'ama omako lweta ng'ama domako lweta ne en Dave Mm. ma wuod awendo to nok otimo mano Notamore. notamore Mm. kendo nokiaya Mm. ne To, ok oyie eh, eh, we- we ape- we apenj awol Mm. in kaluwore gi kaka ipuonjori kendi michopo sane wawach ni nitie ng'at moro ma is interested e drum owacho ni bwana an ng'ama neno ka koro menta na en awol Eh, in be inyalo biro nikech eh, joma ng'eny oheroga revenge ni kaka nakalo matek gin be gikala kala matek mondo gichop kanyo in kopo ni ng'ato sani omonji ni gedwa ni ipuonjgi dram ere ywa tek kanyo mm, an mm. an ok arevenge ga mm. gima kamano ok atim yeah. nikech eh, music sani ogrow olokore opogore gi machon cha mm. omiyo kata apart from kata joma dwa biro mondo apuonji mm. Nitiere kata mana friends kata mana osiepe mosega mosega choma ni bwana. Hey, nitie kama ne wadhiye ogore noma. Mm. Aonge kata mana kaka chopo oda. Tagolo ofuko natimra nade? Amen. Mano konyruok. Gimo mm. en gima osiko. Koro ka dibi ne ng'ato bi na wol puonja kata be anyalo ng'e gini then mm. achaje mm. ora tamra puonje mm. Mm -mm. ok tim kamano ok dobed gima ber ok dobed gima ber an ok atim kamano nyakwara mogi mana kaka ineno no endo ma endi luongo ni celebrity gossip kawuono wan ka endi gi the super dramis ma endi e wuoyi manyalo go bul kendo aparo ni kata kwadhi e polo magi jok ma oseyudo eh, kipaji margi nikech polo kachicho wach ni en wer gi luoro gi miel gi gitimo gima opogore opogore apani awuol gini gin one of the people ma dhi yudo tich e polo. Ing'e nitie jok moko mok dhi yudo tich e polo. Japuonj, oh, in ok idhi yudo tich e polo nikech Yesu e japuonj. Jagedo, Yesu mondo dhi gedo, in ionge gi tich. Uh, jok ma dhi yudo tich gin kaka MC, uh, ah, to meg bi gi dramist. Awolne, kata kineno kwanyiero kama ende, ok wanyiere mor, wanyiere nyiera ni lak chogo. to gi gik moko miwacho ni eh, ru piny e raba marucho weche mm. kawuono ni endi wan gi awuol ka endi ma this is one of my uh, I can say one of the artist one of my fellow artist ni ma wan go de feel ni wadwa winjane ni en wach mane Mono timore nikech joma ng'eny winja winja uh, to pok ler mantiere jok mang'eny nowuok dancers no complain no complain to ga achiel ariyo adek otimore maber wan ka wuol ka in wuol mapenjo ang'o mano Eh, koro iluongo ni awol tinga the super dramist Yeah, baba. eh, koro awol Ah. gi sani endi dang' wawach ni bul ni ah, ni ni kwera ni ok en bul Ah, ah. Eh, eh, An ok ago bul da. eh, eh. An nago drum.

kaka iluonge opogore ande kata kaka giywak gipogore mm. eh, bul mm -hmm. en mhm. moro ma ka kineno ka ka thum ochung' to mm. igole dhi more oko cha mano bul eh. and bul eh. en kata koyiech to ok idhi ne duka mm. eh, idhi ne imanyo pien idhi kuonde mondo idhi duka idhi ywe Idhi replace gi kono. Lakini drum ko yech nyaka idhi e duka and en pesa mang'eny ok en en just a pesa. Mm, ok en en pesa pesa. Do ok en en just a pesa. Ok en just a pesa, en pesa. Mm. En half of rent. yeah.
Koro mano iluongo ni uh, ah, awol jadram. Awol sani dang' wawach ni eh, ei Nairobi ka. Yeah. oh, drum ni ema koro bedo ni pidhi en e gima itimo koso in gi other businesses mitimo somewhere mm, kokwongo mm. kapok ne ang'eye kabisa mm. uh, baba wa nopuonja ga notera e course mar mechanic mm. ah! And, mimulo eh, chuma maber mm. ing'e injin ing'e wuoyo ang'e time ang'e time eh, maber eh. mm. nachake gi kisii kamoro ni daraja mbili mm -hmm. and uh, nang'e gi kono then aduogo atime Narok ma Mm. abedo gi kamoro kaka garage na ma an ma awuoye, manage. an ma manage Mm. yeah. Ma ni wewe nikech thum ni passion Koro ma. ni, ni gini en talent Mm. and adwa nadhi kode far Mm. kama jomoko gike kode cha mm. yamba dwa na adhi kode kanyo ma kadhi kanyo kadhi igole kuma gichope no eh ichwade malo chwade gi malo eh gima chalo kamano koro what are some of your plans mwanya wacho ne uh, awol nigi plan machalo kama kama kata vision mari In, ineno kaka ng'ato machalo kaka omari wanyalo wacho ni Omari an an gi vision ni abi abed gi production moro ma koro an an ai kar production mm. iwinjo kata ka en video production audio production yani Omari production yeah. iwinjo ma koro kapo ni ati ni adwa golo nyathi moro mabiro yeah. to kakone ni owe atudi gosiepa moro no akone go ni bwana bi studio yeah. tagolo ne gi malich yeah. koro in vision mane ma in go madangi wache ni an kaka wall adwaro ni uh, bang' kinde mabiro kata ka yudo resource kata ka something of that kind achop kuma chalo kama mm, nitiere plan mm. eh, ma nango kivyangu mm -hmm. and uh, en gima maybe mm. ka aplane maber kaka paro mm. ka nyasaye omiya ngima yeah. to obiro bedo gima ber and obiro konyo ok kata mana an kenda mm. to obiro konyo nyaka oganda mamoko magombo join tim kata kampuni ma wantiere ni mm. yeah. Maya kagombo waja sani but en gima nitiere mm. plan mm. mantie maber sana. Eh, ne ne le don mago matin ke jingene ji rite ajiwaji ni ai. Ah. Eh gani ni sisi moro ngatu kwa ochicha ma uh, en gi mpango moro en mani koro nikech oneno ka maybe onge hopes. Koro wacho ni Wa tim kama. Mm, mm, okay, engene an aja drum and uh, an a, a industry a, a music industry mm. and I play part mar drum mm. and uh, kadanga kadanga wach gima opogore gi madhi gi drum to mano danga riambi mm. kata danga wuondi mm. koro because of nenge chaja drum mm. to uh, se kaka akoni mokwongo kachacha ni an gi plants mabecho mm. ma kodhi mang'eny to mana this year kende mm. to coming next year mm -hmm. ibiro neno ka en wach moro mopogore okay yeah.
to koro gi sani eh, kaka dang' ah, apenji oh, iyudo ka jaohangla nigi grup margi jaongengo nigi grup margi ji nigi grube mopogore opogore yes. mcs is yet to come with their group Yeah. Uh, in kaka jadram sane ma in fact I can, I, I can call you as one of the seniors yeah. ma wan godo sani jodram ma wang'e madongo apa ni nyakibed included Hey. ma apa ni you are in top 5 kopo ni dang wawach kata ni ji odhi e competition donge mm. to jok ma wanyalo geno ni wanyalo kwanyo kata kowach ni bwana wadwa jok moko abich madhi piem e eh, go dram loka ibo winjo ka ng'ato wacho ni to awol awol manyiso ni nyingi nyaka wuogi mm. en be nitie mpango moro musepango mar jo, jo dram kata ma un godo uh, maybe kaka koni ni wan jomoko mariek mm. and uh, eh, thumbene wate, watemo kopi mm. gima jomadongo jomadongo waka osetimo mm -hmm. and wakete level moro machielo mm. wan Nitiere group mare jo drum mm -hmm. ma an e chairman ah! and uh, eh, Ajim Toto Jakeno mm. uh, Aloma Nyama Ndogo mm. treasurer mm -hmm. so gini jomong'eye ong'eye To joma kiaye koro onego bed ni ung'e nikech koro awache.
to be ng'ama pok odonjo be koro nyalo donjo joma pok odonje mm. nyalo donje mm. ok en jo drum ma jo Nairobi kende mm -hmm. kiwinjo gini ka in Mombasa to ja drum mm. kinyalo gombe mm. gimoro amoro ginyalo gombo penjo ibro penje iye kanyo yes eh ka in jadra man kisumo man mm. migori in kure mm. manywa wabede uriwruok achiel mm. kata igo dram tin kisumo mm -hmm. matimo ne maybe chal gi mitimo mm. koro wajo kampuni achiel yeah. Yeah. Oh, kada nga penj matin ingeni samoro ng'ato ni Nairobi kaka iwacho ng'ato ni Kisumu ng'ato we are in different parts of the this country yeah. ng'ato nitiere magombo ni odonjo odonje e grubuno endo but koro penjore ni uh, ere kaka o approach ere ng'ama o approach to ko approach o approach e how mm. in which way nikech ok inyal kona ni ng'ama ni Mombasa can uh, access you uh, gi samwa wenendi maybe onyama yudi through kata ka social media kata let us talk of maybe your contact or any other thing ere ng'ami contact to uh, i contact how in which way mm, ninge chano mabiro mm. kata man ka kod sani mm. an ubro kwongo chopo ira mm. kaka chairman mm -hmm. and uh, ane mtandao kacha mm. e, eh, ang'era gi nying mara Woltinga Guda Wendo Awoltinga kaka nasewachonu cha mm. and uh, ane Facebook mm -hmm. and mhm. ane Instagram mm -hmm. ane TikTok vile vile mm -hmm. and uh, ayudra kuondego koro ka kibiro na wawuoyo then abro ng'isi kaka inyalo timo okenge ma inyalo luwo mm. then mondo ichop mondo irom gi jomoko ma bende mm. wan godo e group ni yes yeah, en e group maber ahinya and uh, wapange mondo obed gimoro maduong' mm. yeah. koro awol kaluwore gi gik matimore achiel ariyo adek eh, nikech eh, iwacho ni dak to lawo ywach yeah. kumoro moro ma ji nitie nyaka ji chwanyre
iwinjo gini endi iyudo ka sani koponi ichwanyo jathum moro yes. to jothumbe te dhi riwore yeah. anyalo paro kane wan gi eh, nokonoku moro matin gi Tony ndiye makache chaindo mm -hmm. nobedo gima tek ahinya mondo iwuo kata gi jathum moro nikech iyudo ka jathum moro kuot kodi you don't know what is happening kare ne gise discussi about uh, kaka uh, maybe beef gi Tony Ndiema yeah. iwinjo yeah. idhi koko jarapogi iyudo ka kanyo eh, jogo kuo kodi mm. idhierga mm. koro ikaduga realize ni oh jogi niga e group moro manyiso ni they fight for each other yep. un kaka jobul ka sani dang' owach ni umari okawi akawa to chako mamodi ayany um, maybe kata boss ni moro riembi e tich gimoro timore ni and any other thing ere kaka un jobul u come up mm, wan gima watimo mm. and uh, kaka nasekoro ni gino dongo pole pole mm. and ok wadhi mbiyo mm. an ka ichwanyori kata ka jabulu eh, jadrama wadwa ng'ato chwanye kamoro mm. to ok wanyal chukia e ng'acha nikech ok wang'eyo gima notimore kindgi mm. nyaka wanon ni tang' motimore wanyalo mm -hmm. wanyalo chukia ng'acha mm. to kare ng'ato ni motimore nade ni marach, ni marach. Mm -hmm.
koro before kapok iwuoyo mm. nyaka inon mm. kapok itimo gimoro par maber mm. yeah Okay.
Kamano ba. But uh, rules moko to pok uloso ma maybe uh, guide ji nikech uh, according to me mm -hmm. an naneno ne maybe kaka MCs wanyalo loso rules moko ma, ma, ma, ma, ma guide wa ma, ma, maybe kopo ni jathum moro humiliate one of the MCs to MCs modongi ok ti gi jathumno obeda beda jathum ma eh, maonge gi MC mm. uh, same to jobul yeah. Eh, same to jomiel same to jongengo and any other thing oningo bed ni mano koro ing'e address kaka jakom mar jodram yeah. eh, oningo bed ni ukam up gi some of the rules ma guide u kaka jodrams iwinjo ma kopo ni usechunguza uwacho ni ah, awol to nyocha tiyo komari to mari kwa nono gini to mari marach yeah. ok oningo bed ni jabul moro chak riyore jadram moro riyore ringo dhi kanyo iwinjo mondo en oyud mapato dhi mbele ka une e group adier adier to it should be kaka jothum be notimo cha i saw it kane gino timore no gitoni ni and i said this is the good thing so far iwinjo nikech ka idhi jothum ah, hey, hey, hey, hey, hey. Use solve giche gitori. Kidhi eh, eh, eh, use solve. Iparo nade be ka jothumgi waketo kamano ni akopo ni tiyo koda tadhiri gi chien. Kadwa jabul moro, jabul no shudu penjo. Tu tieko ka wuol nanga wuol nyoju se tieko go. Ni a, a ka ja ongengo riemba. Uh, oriemba koro ka oriemba to gidwa jo ongengo moro. Ja ongengo no be oningo penji. Ta penji. Use tieko ge go, go, go, go mari. ni omari ah kuongo chula chula omari otieki ka gini otimore idhi yudo ka on my side apani wanyalo bedo gi luor wanyalo bedo gi gi- gi respect gi, gi any other thing ok awach ni eti ni ma koro ah, atimo kaka incitement but it is my it is my feeling ni koponi watime kamano tapani unyalo bet gimoro ma maber mm. nikech koro ng'ato ang'ata yani waluorore ochalo kaka loan kopo ni iholo kumoro kapok kambi moro oriyore mondo mi loan ipenji ni to isetieko gi joka sechudo eh, sechudo kocha ne kocha pok achudo to chudi chudwa chudwa mi uh, iwinjo nang'o kanyo uh, awinjo gimiwacho mm. and uh, gimiwacho no ber mm. uh, kaka nakoni ni ohangla masani mm. kata kama ong'awe mm. opogore gi chien kacha yes. uh, gimoro amora nakoni ni wan korwa koni mm. mm, wan gi rules matiyo mosechako tich en rules matiyo ma kidwa ng'e kidwa confirm notiyo mm. ibro nene very soon notiyo adembre ademba dembre ademba awadhi mbele wan wadhi ademos kamano mm, mana mos eh.
mm. koro nitiere some of uh, jo dram gi mm. man gi tamaa kiwinja mm -hmm. ja dram ja dram chikiti we bedo ng'ama ne gi tamaa mm. ok bi konyi mm. ing'e ni jogi eh, ong'iyo sani an gi ndiga manyane girano mano project ma project
ma project sama choribur project bwana choribur project mano project eh mano project uh -huh. sama an gi girano mm. to kakadho kuom jo, kuom joge wage mamoko gi mm. to kokompea pesa moyudo to gi kako chiemo mm. oparo na chal kode mm. koro koneno ka an gi project moro to chako wacho ni maybe an gi dhako moro mm. an gi gira moro kata sponsor moro kata oweka mm. my friend kuong iyawo pachi Kiseyawo pachi to bed ng'ama focus e gima dwa notim. Iwinja? Uru mm. bedo gi tamaa. Tamaa ok bi konyi. Iyudo ka idhi gori kamoro ma iwinjo ni samoro ng'ato moro owuoke to ng'ato mowuokno be samoro bende ber moloyi. Tini dhi gori kanyo ok bi konyi non kapok itimo kata kapok idhi. Eh. Eh, to wabed uru e riwruok achiel. Mm. Koro nitie some of our friends kata workmates moko ma pok gi pok ri- giriwre kodwa Mm. and eh, ne wakwagi. Mhm. Riwruok en gima ber. Yes. Gimomiyo awacho ni ober,
piny ka onge ng'ama oromo. Mm. To kidwa ng'eyo ni onge ng'ama oromo, Mhm. ka noneno kane tho juko Bob Kolimo kacha. Mm. To macha ne jo Safaricom, gin ema gin kaka ne gitimo. To nijo ka ji ne timo nyaka rambe. koro in jadram in ang'o riwri gi joweteni mm. gima natemo wacho mm. nitie jowa mpok oriwore ka mm-hmm. bos ni en bos ni onge shida kata itiyo mana ka ng'a onge shida but riwri gi joweteni ma kata ka shida omaki kapok jatedi oyudo simu mm. to jogrubi ka jotich wetenu ka emosechopo pong'o odi ema describe kata wacho kit shite ma in godo mm. Uwinja? Kelo yot and mae e dongruok mowuoye. Sama in e group, inyalo wacho ni bwana, an gi gira moro but ok oromna. Mm, an gi matin. An gi matin. Nakon mm. moro jasnak e wiye kanyo kata gi 10,000 kata mana gi 20. Mm. Ningech bura lure kaka ituge, bura nigi pesano. Mm. Ang'o ma mono bura miyi? Tidhi timgo gicha. ichud mos mos mm. dong mane maendeleo jothurwa mm. wawe uru tamaa mang'eny ineno kadwa nang'adi matin mm. gini ok en e drum kende mm. gini anyalo wacho ni wasani te uh, sana sana upcoming artist gin gi tamaa yeah ok ni ati e drum kende mm. anyalo paro uh, ka ne an an ing'e natiyo ga gi example ma meka mm. Gani an kato ni ndiema koro pod oketa pending. Uh, jok moko nodhi mopogore opogore yeah. MCs owacho mang'eny MCs e, MCs e chego koro siep toni kore ni Omari wan wanene Omari kere bla bla eh, you are fellow mm. mutimo go tich machal ma embe gima kamano nyalo gore kuome eh on the describe uh, jomoko nokel moya nyaka dala moyudo kama isha tek price Gwacho, oi, obali kare kama chika kutime. Ah, ano inga. Yani gine gine ne ni bas kumari uoke cha. Yeah. Bas kache makoromo. Omerere jo bodo dhi otemo temo temo kono giyudo kok jalre. Gwacho ah ah. Omeri. Giputo mana ng'o.
Ah, omeri. Ah, mm. -mm.
Koro an naneno niya. Kopo ni eti kaka iwachono endo un gi stabilized group uloso chike to wabedo joma oherore, wabedo jok moko ma ok iringa ringa ni bora kazi to walos gima waluongo ni kazi bora yeah. Iwinjo gimomiyo uh, wasebedo wasebedo ka wahinyore en ni artist dwaro bora kazi eh, iyudo kata ka kata mana jo Mike themselves ng'ato nigi thumbe adek to osepogore gi jatende oseyawo band en kata gachiel en kata gachiel osepogore gi jatende oseyawo band achiel ni nyiri moko adek wuonde ni thumbe eh. e TikTok eh,
TikTok opogore gi club. TikTok opogore gi club.
Wirach. Koro iyudo ka iyudo ka Embo osekawo jabul samoro okawo kata jabul mar boss ne. ni boringo go gidhi ayaba gidhi award uh, eh, MC moro be oseyudo mere kinene ene gi MC ma chwako ne ma serious koro iyudo ka Uh, ng'ani ogoso matin kaso chako chandore because ji ok dhi biro kaka nyocha biro ka en ka boss ne kocha yeah. iwinjo uh, jabulni be ok dhi chul kaka nyocha chule kocha yeah. iwinjo koro an aneno ni tamaa kwanyalo duoko chien matin mm. to wakwong wabuild the brand yeah. kata un mana ji adek mawer kumoro achiel tuwer maber ubiro ywa fans mang'eny molo kipogori iwinjo kipogori uh, idhi mabet gi jok moko achiel ma, achiel ariyo ma only for that week michako no ni oh, wan kodi wan kendo ang'o uh, oh, wasegolo ni challenge tiktok of which tiktok is different from clubs mwamiele gi mm, eki yeah, yeah, iwinjo yeah. ng'ato nyago ni challenge to en diaspora eh momiel maber kabisa kendo ji share ng'ato ng'ato kete status but in social media social media is different from the ground yeah. that is what people do not know koro ana ng'ama winjo wa kanyo no endo apani awuolo wuoyo maber kabisa if you are an upcoming artist please take time to grow your brand build it ma kiwuok iwuok i ng'at moro moromo ok ni eti eh, ijaogo ngeng'o kumoro to sama igono be itemo wer tiwinjo ka duondi mit e jok moko paki sama jatendi werni iwer maber iwer maber e customer ol iwer mamit ang'o moni golo wer iwer maber koro iwer maber no igolo wendi ichako yawo band giweyi giduogo mielo bos gi manyocha gimielo koro ng'ato dak ubi wabiro ng'e kumono yaye cha ema gidok gi miele ma endi konowa ni upcoming artist waketho field ni kendwa joangla ng'eny ok inyal kwani tieki eh? to joangla mang'eny be ka koro ichokogi imiyogi mike mike mike mike kama ng'ato wero wer achiel maber wende modong' koro were en koro we wer wer were iwinjo MC go joka achiel maber kabisa Koro ichaki luonge kendo ni ichaki miye eh, jok koro goye. Jok goye mzi. Mm. Eh, koro ananeno ni wakaw time wabiltre. Iwinjo? Yeah. We wuoka wuoka ni bwana an iluonga ni MC Fulu, an an MC Olwenda, an MC ng'ane. Take time. Bede tie ng'ato. Wuoguru kanyakla. Maka koro iwuok iwuok ng'ama osechiek maber. Koro sama in kacha cha ti build brand. in kacha to Bill Brand ok ok ni ati in iseyudo jok moro achiel in isewuok in koro igo jok ma kata koro kanyo idhi machuli piero abich in igo jok igo jok eh mila mago mila ma and this thing goes to jaongengo any other person waketho field ni kendwa waka uru time wabeltre go uru awol asante uh, sana kuom wach no endo mm. igolo wach ma mm. maber kabisa yeah. mapa ni kopo ni eti wabet gi grube anapa ni kwase bet gi group kaka mar jo dram ka nitie ng'at moro ma walo ma okiago gino maber to bose wuoka wuoka udhi adhi e baku mogocheno tichungi kono mera the world ala mano nitie biro mena kone ne eh. chike gi pie eh. ah, very soon eh. very soon ibro neno ka gi wan kwa seloso chike mag MCs mwang'e maber ni etiye wan gi MC ngane wan gi MC ngane wa iye ni ng'ama dwa biro apka be mondo ibed etie ibed etie MCs kopodo yudi ki mako mic gi weche moko manono mag yanyo sondo ni ng'e ni komedi ikawi Mae niluongo ni the super sato wan kaendi gi awol wonya iluongo ni awol Tinga Wood Mary.
Awol Tinga Wood Mary. Iluongo ni Awol Tinga Wood Mary, Awol Wuod Awendo. Yeah. Awol Wuod Awendo. Baba. Oh, field ni isebede. Mm. Kendo isetimo isegocho gi ji mang'eny. Yeah. Drums be sani isemulo mang'eny. Mm. en changamoto mane mukale un kaka the senior we koro ng'ama chakore ng'ama chakore to isekona nikech ng'ato jomoko kdwa nopuonji jomoko bla bla bla bla bla koro iseng'ego dram in dramist en challenges mage nikech ing'e ni ing'e ni upcoming to nyalo luor kata mana gocho samoro teru e Luo festival iyudo ka ji ng'eny bwana ma dram tamigoyo yeah, iterni. Ba, e, iterni but ma koro isebedo ng'ama senior bwana minyalo go kata drum king'iyo kocha kaka naneni ndalo moko hapa ni waonjo kodi tich eh. eh, ano kata mokigoyo migo ting'iyo makoch omera eh? anyago tadiyo kata simu kata idiyo simu eh. koro en challenges mage ma koro tikale kiseng'eye ma koro tiwinje maber kabisa eh, kiseng'eye mm. ma en gima koro ing'eyo mm. e challenges minyalo kadhe to mana tin to mana ka in ma koro ihero mm. nikech eh, once ning'eyo gima itimo mm -hmm. To yot mondo mi ng'ama dwari cha inyise ni bwana idwa ni wati yes koro kwa, magi chike mag tich e kinda kodi Mm. wati ichula or ati watim kama kama kama then watik biashara Mm. to I- ka Koro ichiwo chikeni. koro kidhi ni in in star Mm. ing'e tijni idhi gori tich in kia ni mora ng'ato teme teme isedhi tiyo Mm. imi biro rome gi challenges go Awinji.
yeah Mm. but kiseng'e gimitimo Mhm. to iyudo ng'ama bende dwaro ni tim ne gimitimo cha e bandi ne Mm. then beduru piny to winjuru gi ng'ani watiyo kama kama kama luor tich Mm. tich ema ema odago dhano Awinji. tich ema wachamo Awinji. ya an atiyo matek jokama munena kani Eh. an kata kineno kago maraondi Eh. Obwongo an an okay. Eh, wawach wawach nu gimoro ka. Eh? An ang'a mok nyal ruenyi ng'iya ma kata kaka inena ni kiromo koda kamoro tiluonga na wolbine. Mm. Mae an. Mokwongo nomiya wich moro mm. ma akeno opogore nyaka gi maro mari. Mm. Dongu nene. Mm. en opogore nyaka gi maro mari. So wijni oting'o gik mang'eny. Eh. And eh, an eh. king'iyo gini okan single. Mm. And uh, an gi nyithindo adi. Ok an single. Koro nyaka ti matek. Mm. Mondo ka dok ot, adog ne joka ka gi tong' moro kating'o, mm -hmm. ating'o sukari moro. ang'e ni kiny ka gichiewo eh. jogi chiemo machalo nade mm. nyathi somo koso ok som Yie koyo chami to nitie jo mipidho mok ni koyo chami gi fuwo kasto idhi medo ni nyaka mtaro tiketho nying dhi jothum ok bi konyi mm. yaw pachi ya yeah. awinji baba kamano Oh, nyakwar moge mana kaka ineno no endo wan wago mbaka gi jopiny wawacho gik mwageno ni kinde moro mbele kae indi nyalo konyowa nikech transformation to ok bi abiya gi dichiel en obiro mos mos, obiro kinde ka kinde, obiro kaluwore gi gik mwatimo to gi kaka piny medo ru e kaka wamedo adjust. Yeah. Emomiyo kawuono ni endi wan ka endi gi Awuol Wuod Awendo, Awuol Wuod Mary, Awuol the senior dramist. Omiyo wa mbaka kanyo ma king'ama winjowa apa ni nyalo lan mang'eny ahinya. Mm. Eh, kendo kot wasembeko ndi waneno mana ka sa kot mayo wang'wa. Mm. Wadwa ni wakaw thuoloni matin awuol kapok watieko. Yeah. Ikaw dakika moro matin, iwuo gi fans mekwa, iwuo gi fellow artist, iwuo gi ng'ato ang'ata maneni kachacha endo mm. Ah, kapok watieko. Mm, okay.
Mm. Mokwongo ago erokamano. Mm -hmm. And uh, an gima nyalo wacho mm. uh, Gi nyinga iluonga ni Walter, nakono mm. kacha kane wachako. Iluonga ni Walter Douglas Ondiek. Mago e nyinge na mago official ma sirkal ong'eyo. And nyinga mar stage en Awol Tingano. Uh, eh, an aja Ohangla and uh, an e sector mar, eh, mar I mean mar Ohangla and uh, aplay gimiluongo ni drum, aja drum. Drum ni emoketa Nairobi ka kod sani. to en e gima chamo. Gima atemo konou, gima adwa natem konou ni gimoro amora mitimo, ket e bidii and bed serious. To set a goal. E sama itimoni, set a goals ni moko midwa ni achieve gi tich mitimo. To bed serious to then med gi lemo. Kiselemo iket e lamo, gima biro tamo gino dhi through onge. Then pog osiepeni. ng'e ni ma ng'a uroma roma to uhagru timura ne uwuotho together ni wan osiepe pog jomi wuotho go pog ng'ato ming'e ni ma ng'ane an go kamano aonge wach and uh, aneno gi mbele ka nikech gigi gin gik moko michako mos mos anakonu nachako go ngeng'o and ajawa kama goyo ajawa mana kokoth jarapogi chon years moko back kacha kanye kama namule ajawa talware drum koro tok ma kata platform abire ibo mako mic kata platform abire and that's the big plan.
Apeji ni ha apeji ni ha bwana, idwa mako mic, nitie joma ong'eyo ma bro neno gini, nitie joma ong'eya maber, mong'e maber ni duondi sawa, nitie joma ong'eya maber so awol bire ber to mineno ni nitie joma ong'eyo maber eh. and uh, Gimoro amora en kiseng'eyo kiseng'e line miringe mm. tidhi mana step by step step by step ok imbwakni kibedo ni imbwakni ibro dhi kitimo gik moko moko dhi kare awol yasachielo ma thumi no thumi no ne no awol kanyo to dwani iwacha ni maber omera mm. abire mike kanyo ero ne abiro with style
Wan wasebudhi wangla ka. Ne awuola osebudhi wangla embe koro dwa wer. Mane wach bwana, tim gi mihero. Awuol bi. Nyaka were. Awuola were. Nyaka were. Iri ne in miwinja kanyo no endo land gino. Land gino ni awuol to koro bire mic awuol Awuol koro ofa. Awuol koro to Jehova ni en to koro bire wer nikech en bende onge gimo gimo kozo duol en go mm. drum onge goyo uh, instruments gi osego chiegni te koro wer ne ma koro dong nodwa yangore kaka jawer baba rwaka e banda anto kabire banda to koro abiro kaka cameraman alikuwa nabiro kaka cameraman. Nitie samoro joma paro ni eh. gini kiny ayawo mana kiny. Ok mm. kiny. Mm. Awachoni ni once ising e line miringe. Eh, idhi mos mos. Idhi mos mos. Mm. Idhi mos mos. Eh. Eh. Alright.
Kapok watieko, nitie koro gima ng'e ni jogi rito kabisa. Yes. Gimo nodhi e mbui. Yeah. Gimo nodunyore. Ji joma joma yanyore yanyore, joma kwero kwero, joma yie yie. Ji osea. Mm, giringo. oriembgi ok ochudi mm. pesa onge agar omra ng'eny omra wuo owachi to koro mm. jomoro ok ochulgo ema achiel kuomgi an ka joma noriembigo ema achiel kuomgi an ka joma noringogo joma nong'anyo joma nodhi ka polis joma nomaki umara ne ng'eny umera weche wachre weche wachre umera to koro ber kik ang' aya ka to ji penjo wache ni to dak penjonwa go dak penjonwa go gicha hmm? Eh, koro en kindi maber korna jopiny ni generally what happened to ang'o ma okotimore jopiny mm.
nasekondu ni an kine atim gimoro to atime kasejipanga maber mm. and uh, ang'e gima timo an mokwongo ok amadh kata kong'o mibiro wacho ni nawuoyo kamer mm. ok inyalo romo koda ok amadh kata njaga Ibro wacho na wol maybe no madho njaga. An ok amadh kata nyasore. Number two, I mean number three, ok ajakuo. Nitie joma osetiyo koda e band ka mong'eyo. An kata ndururi mari ok anyadhigo. Ok bi konya. To kokonya sani to ok bi konyo nyithinda ka. Mm. Yeah. so because of time mm -hmm. nitiere kama nakwe nadwa dhiye mm -hmm. and uh, it's getting late mm. Yaani piny oselel mm. ti kama dwa naringa dhiye mm. and uh, eh, eka at least kadok ot kacha to ji onyier mm. eh. eh, many moro matin Nairobi ni eh, kujipanga eh, Nairobi ni kujipanga pole pole mm. Mm.
koro inyalo inyalo miya date anyalo miyi date mm. mondo wachak waduog wang'is jopiny gima notimore gima notimore eh, nikech nawinjo eh. taneno eh. ka nitiere ng'ato ne riambo gi nyinga seriously eh. banano kambas ni to kawatni kata okweri ing'ama riambo gi nyinga wuol awuol ok mbas ni tok okawatni to kambasni thume moriwowa eh. nawinjo kwach nyaka ni nitie ng'ama nokela nairobi chung' biane kae wache fea mane orona gi message no tang' ne ji mondo ne uru walo koda ok anyathi
iwinjo maler kabisa mano ende iluongo ni awol Eh, ta awol ma to nyaka wapenje penja we dingi ne ne no riembi kosa ne ne wuok ndi an ng'ama no riemba e band onge ng'ama no riemba e band onge na weyo kenda
right Oh, mana kaka iwinjono nyakwara mogi maendi iluongo ni the super sato ne wan kaendi gi awol Tinga, Wood Mary, Awol, Wood Awendo, Awol Niangloth, Awol the super drumist. Mana kaka winjo no endo, eh, kaluwore gi kinde matin ma koro waket ni Awol part 1, warito Awol part 2 kumobokon wa gimono timore gi kukune, gi mpango ma koro en godo, uh, gi sane gi ng'ama otiyo godo kata kumotiye. nikech uh, ng'ato to nyaka bed gi kaka oyudo chiemo. Owacho ni en otiyo matek, lakini kaluwore gi saa nyakwara mogi ok waromuru kachacha endo Saturday eh, seche machalo kama endi to mana AMC e Omari Nash. Wagoni ero kamano ng'ama nonenowa uh, ah, itkawo kinde ni mar nenowa kabisa to wakoni ni wakano wach gi kuku ne mana kaka iwinjono endo med mana bedo kodwa kaka ne intieno endo super